Vo konyolola loko va engetelela muhumelerisi wa vunharhu estudiyo xa ka Ngove. Eka masiku yambirhi lama ya nga hundza hi voni ku fika ku engeteleriwa muhumelerisi wa vunharhu estudiyo xa ka Ngove, lexi ku nga studiyo lexi nga hansi ka vufambisi bya Mister Post Mister Power Sikulieza Ndlovu, loyi muhumelerisi wa kona ku nga va Dawu. Ha swi tiva leswaku a ku ri na vahumelerisi vambirhi lava ku nga DJ Gift Magigwani. na DJ Pride Mpanyas hi vona lava va humelerisa vunanga estudio xa Mr Post kambe hi voni ku fika ku engeteleriwa muhumelerisi wa vunharhu naswona ku le ku tirhiweni ka album ya xiyimbeleri Psycho Psychology mabyongo siweya loko ho tsundzuka hi siku ra makume mbirhi tsevu sunguta eka lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi nharhu Muhumelerisi wa vunanga bya Benny Mayengani The President, Hlavu The Gupta, u fike a phosta a tsala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a vutiseke leswaku ri vanhu va nga tsakela leswaku ri a tirha na mani. Hi marito lama swi le rivaleni leswaku ri Hlavu The Gupta u na ku tsakela leswaku ri a kuma munhu wa ku n'wi pfuna ku humelerisa vunanga bya Benny Mayengani The President. Kambe hi voni xiyimbeleri Benny Mayengani The President enkosini wa buti wa vona va vula leswaku ri vona a va nge pfuki na siku na rin'we va jikeli hlavu the gupta va ta tirha na hlavu the gupta waya waya kasi na hi siku ra vuntsevu nyanyanyana eka lembe ra magidimbirhi makumembirhi nharhu va endle nkandziyiso laha a va ri thwi ka xiyenge xa mabulu xa facebook laha va nga hlasela na xiyimbeleri rhangani the producer va tlhele va tiyisisa ku vula marito ya ku a va nge jikeli hlavu the gupta va ta tirha na hlavu the gupta wa ya wa ya tanihiloko va ti kumele yena. Ku kala ndzi vula leswaku ri Mister Post ingaku vo konyolola loko va engetelela muhumelerisi wa vunharhu. Ndzi vula hi mhaka ya ku endzhaku ka loko Hlavu de Gupta a ta va a kombisi leswaku ri u tsakela ku va a kuma munhu wa ku n'wi pfuna Benny Mayengani the president vo yo vula leswaku ri vona va ta tirha na Hlavu a va vulavulangi hikuva va engetelela muhumelerisi loyi a nga ta pfuna Hlavu de Gupta endzhaku ka sweswo hi voni Mister Post va engetelela muhumelerisi wa vunharhu estudio xa vona. Hi ku vona ka mina ndzi vona ingaku a swi nga bohi ngopfu leswaku ri Mr Post va engetelela muhumelerisi wa vunharhu estudio xa vona tanihiloko va karhi va tirhisana na vahumelerisi vambirhi naswona va ri ku tirheni kahle swinene. Kambe lexi ndzi nga xi dyondza hi Mr Post i ku ndzi vona ingaku ku na leswi va nga swi tekelela eka Doctor Joe Shirimani, ku na leswi va swi mameke eka Doctor Joe Shirimani Dr Joe Shirimani i munhu wa ku loko va tirha va tirha tanihi team kumbe va tirha hi nhlengelo se ni vona ingaku Mr Post va fiki va swi mama kumbe ku swi dyondza eka Dr Joe Shirimani naswona va swi vonile leswaku ri swi na matimba swinene hi yo mhaka Mr Post loko wo languta a va chavi ku va va tirhisana na vanhu vo tala loko va tirha album ya vona va swi tiva leswaku ri laha ku hlanganaka mabyongo ya vanhu vo tala swi endla leswaku ri ku va na vuhumelerisi bya matimba swinene se hi yo mhaka ni vona ingaku mr post ku na leswi va swi dyondzeke eka dr joe shiriman kumbe ku na leswi va swi tekeleleke eka dr joe shiriman naswona mr post va na ku vula marito ya leswaku ri a va fambi hi direction yona leyi hina hi ehleketelelaka leswaku ri va ta famba hi yona A hi nga swi hleketelelanga leswaku ri Mister Post va nga ha kuma muhumelerisi wa vunharhu ku va a pfuna Mpanyas na Magigwani tanihiloko hi vona va ri ku tirheni ka ntirho wa kahle. Kambe tirhelo ra Mister Post a ri fani na tirhelo ra vanhu van'wanyana ni vona ingaku Mister Post va hambanile na vanhu van'wanyana tanihiloko va vula na vona leswaku ri va famba hi direction ya ku tiviwa hi vona va ri voxe. Leswi hileswi a ni la ta avelana na n'wina eka Dilolostroi YouTube channel.